Navê xwedayê mezinî dilovan, xwişk û birayê ezîz, silavê xwedê li we û bixêr û xweşî hatin careke dî em bi hev re di bernameya Peyamê de. Malbat Cihê herî pîroz e. Malbat cihê rehetiyê ye. Lê gelek cara ev malbata pîroz, cihê rehetiyê pirsgirêkê wê çêdibin. Di gelek pirsa de, di gelek danûstandine de em meyze dikin ku pirsgirêkê ku di malbata de çêdibin bi gelekbûn in, bi piranîna. Exlebê xelkê pirsyara pirsgirêkê malbata dikin. Ji ber vê yekê em îro roj ser pirsgirêka malbatê diaxivin û heq e. Ji ber ku mirov, însan, demê ku li malbata xwe, li mala xwe murtah bê, li mala xwe rehetiyê bistênê, seadetê bibînê, derdikeve îşê xwe, şuxlê xwe bi rehetî, bi kêfxweşî û tesîra wê ne li derdora xwe jî dike û demê ku mirov li mala xwe di hindir wê cehnemê de jiyan bike, bijî, hînganê tesîra xwe jî li derdora xwe dike û sebebê wê jî ew e ku em ne li gor daxwaza Xwedê Teala bi malbatê xwe re dimeşin.

Ji tiştekî çêbûna. Ji bo xatirê seqenê însan, rehetiya însan, rehetiya jin û rehetiya mêr, rehmeta jin û rehmeta mêr, seadeta jin, seadeta mêr, her kes ji wana di malbatê de rehetiya xwe dibînê. Lê ji ber ku gelek cara em ne li gor daxwaza Xwedê dimeşin, di malbatê me de pirsgirêk çêdibin. Û esbabê wana gelek in. Ji wan esbab e nezanbûn e, cehl, nezanbûn. Mixabin exlebê me zewac dikin yan şî dikin bê ku bizanibê mêr bê çi mafî wî ye li ser jina wî û jin bê ku bizanibê çi mafê wê ye li ser zilamê wê ne û di muqabilê wê de zilam nizanê ku çi wacibê jinê li ser wî hene. û jin nizanin çi wacibê mêr ser wan hene. Pirsgirêka herî mezin nezanbûn e. Em wextê ku em zewac dikin, wextê ku em şî dikin, ez ji bavê keçê re dibêjim, ji xezûrê xwe re dibêjim, e dibê ez qebûl dikim ku zewac bikim, şî bikim li gel keça te li ser şerîeta Îslamê. Ala Kitâb Illâhi we Sunnetê Resûlê, li gor Qur'ana pîroz û li gor Hedîsa Pêxember, li gor Sunneta Pêxember. Gelo me ji xwe pirs kiriye ka Xwedê çi dibêjê? Sunneta Pêxember Eleyhi Selatu we Selam çi dibêjê? Pirsgirêka herî mezin di malbatê me de, ku em zewac dikin li gor Kitaba Xwedê û Hedîsa Pêxember, bê ku em bizanbin Xwedê û di Kitêba Xwede û Pêxember di Hedîsa Xwe de çi ji me re gotiye û çi emrê me kiriye. Ew Xwedayê ku ji me re dibêjê, We'aşirûhunne bilme'rûf, jiyan li gel wan bikin bi başî, bi qencî, em naxwînin. Em wê daxwaza Xwedê Teala em naxwînin. Em daxwaz û emrê Pêxember aleyhîsselatu wesselam, demê ku di Hedîsa Xwe yê Mubarek de dibêjê, Xeyrukum xeyrukum li ehlih. Baş e we, ew kesê ku baş e ji jina xwe re, ew kesê ku baş e ji malbata xwe re, ew kesê ku baş e ji mala xwe re. Em wextê ku em ji xezûrê xwe re dibêjin, Min qebûl kir keça te ku ez zewac bikim li gel wê na, li ser sunneta pêxember û kitêba Xwedê Teala, ez hîlê lê dikim, ez xapê bi xezûrê xwe re dikim, ez derewa lê dikim, ji ber ku ez tetbîq û awamirê Xwedê û sunneta pêxemberê xwe nakim. Ew pêxemberê ku emrê min kiriye ku ez jiyanekî baş bi vê keçê re bikim, ez li xezûrê xwe re dalawa dikim, ez wî dixapênim. Çima? Ji ber ku ez naçim xwe fêr nakim ka çi ji min tê xwestin, çi wacibê min e û çi heqê min e. Di muqabil de jê jin jî xwe fêr nake ka çi wacibê wê ye û çi heqê wê ye. Pirsgirêka du, Gelek cara kesin hene, zanan e, alim in, Wan awamirê Xwedê û Pêxember eleyhî selatû we selam nas dikin, lê mixabin waqiê wan ne li gor wê îlmê wa ye. Karê wa, roja wan e, danûstandina wan e, ne li gor wê zanebûn û îlma gostandin e. Û ev ne tiştê herî xirab. Ti însanekî muxlis î, Gerek halê te wek wê zanebûna gotekir. Zanebûn xweş e, îlim baş e, demê ku halê te jî li gor wê zanebûnê bê. Lê demê ku tu zanebî û waqiê te, halê te, rengê te, dan û standina te ne li gor wê zanebûna te bê, bibihore ku ez vê ji te re dibêjim û ez ji xwe re dibêjim demê ku ez jî wilo bim, munafik im. Demê ku ez zane bim û ez eksê wê zanebûnê bidim diyarkirin, demek ez mirovekî munafik im. û gerek em ji xwe re nerazî bin kes ji meqîma xwe neyêne ku mirovekî munafik bê. Xwedê Teala gelkî eciz dibe demê ku însan zane be û eksê zanebûna xwe bike. Xwedê Teala di Qur'ana xwe yê pîroz de dibêje, Ya eyyuhellezîne âmenû lime teqûlûne ma la tef'elûn Çima hûn tiştekî dikin Û bi bê eksê wî tiştê ku hûn emrê xelkê pê dikin. Mirovê Musulman heqîqeten başbûna wî ne, canbûna wî ne, xweşikbûna wî ne, zanebûna wî ye û ya herî jê xweştir demê ku halî wî ne li gor wê zanebûnayî bê. Demê ku rewşa wî li gor wî îlmî wî bê. Demê ku waqi'î wî dan û standina wî li gor wê îlm û zanebûna ku ji kitêba Xwedê Qur'ana Pîroz û ji Hedîsa Pêxember aleyhî selatu weselam stand. Pêxember ew jî însanek bû mîna mût e. Ew jî xwediyê malbatekê bû, jinê wî jî hebûn. Di malbata wî de jî gelek cara pirsgirêk derbas bûne. Kî ji me çûye jiyana Pêxember eleyhi selatû weselam bi jinê wî re xwendiye ku tetbîq bike di halê xwe de, jiyana xwe Li gel hevala xwe, li gel jina xwe li gor wê bikî. Manet nû te got, me xwezûrê xwe re got, Ez razî me ku li gel keça te bijîm li gor sunneta Xwedê Teala û pêxemberî wî na. Gelo eme çû me kir? Piştî ku me xwezane kir, piştî ku me bûne mela, piştî ku me xwe îlmê xwe kir, gelo me ew waqî tetbîq kir? Ya xirab herî mezin ev e. Pirsgirêka sisî ye meyzekirina.

Ez nabêjim ew meyze nekin, ma gelo em kor bimeşin cehlê de na. Lê ez ji te re dibêjim hay ji çavê xwe ha be çavê xwe biparêze ji wê nerîna heram. Ji ber ku hinganê tê jiyana xwe bi pirsgirêk derbas bikê. Ji ber ku her yek ji me di merhelekê de, di demekê de ji emrekê xwe derbas dibê. Em gênc bûn, Em xetyar dibin, em qirmiçî dibin, em xweşik bûn, em niha xetyar dibin. Demê got çavê min, her tim meyzekê li wan keçê xweşik û can û ez rabim her tim wa bidme ber jina xwe, ez ê ji jina xwe re jî bêjim wek ku gelek caran bibûrin ez ê vêna bêjim, bavê Teyar wextê ku wilo henek dikirin digo digote jina xwe digo ma tu jî jin î. Ji vê ya xirab ev e.

Dînê Îslamê wextê ku men'a me kir ji wê meyzekirina heram, ji bo xatirê tu razî bê bi nesîbê xwe, her yek ji me, ma gelo ez ev kesê ku ez bi jina xwe îro roj nerazî me û ez li jina xwe meyze dikim ku husn û cemala wê na çû, bi emr mezin bû, çend zarokê wê çêbûn, ji wê cemala xwe ket, gelo ma ez jî ew gêncê berê me? Gelo me a jî ew xweşik bû, xweşikpêberê me? Gelo me a jî ew xortê ku hevala min roja ku ji min hez kir û qîma xwe bi min anî, gelo me a jî ew xort im? Mutleqan na. Ez jî însanekî hatime guhertin. Ew keça ku ez lê mêze dikim dibê ku ew jî qîma xwe bi min neyênê ji ber ku wecihê min nema ew wecihê golgolber dila şêrîn e. Demek însan gerek bi nesîbê xwe razî bê û gerek însan her tim muqarenê neke nabeyna tiştê li cem xwe û tiştê li cem xelkê ya herî xirab ev e. Wextê însan çavî wî na li der bê, li xelkê meyze bike û rabê muqarenê bike nabeyna wa û jina xwe de. Ev pirsgirêka herî mezin e. Dînê Îslamê ji ber vê yekê emrê me kir ku em nerîna heram li xelkê meyze nekin. Ji pirsgirêkê ku esbabê pirsgirêkê ku di malbata te çê dibin, qurebûn, meznatî, dibê ku gelek cara netîca hezkirinekî, Ne kûr ya ne tîca zerfekî gêncek zewac dike feqîr ji keçekî zengîl, dolemend yan eksê wê ne, keç feqîr, zilam dolemend. Meyze dike ji pirsgirêkê herî mezin ku her tim ev zilamê hene eybî wî têne diyarkirin ne tîca feqîrtiya wî ne. Ev keça hene her tim Bi wê qurebûnê li xwe meyze dikê, bi wê meznayiyê li xwe meyze dikê, ez keça filankes im, ez di malbata xwe de wilo bûm, ez di malbata xwe de wilo bûm, wextê ku ez cem bav û û dayika xwe bûm, ez bi vî rengî bûm, roja ku ez hatime cem te, rojekê min xwarinekî xweş nexwariye, rojekî min cilekî spehî li xwe nekiriye, rojekê nizanim çi nekiriye. Ev qurebûn, wextê ku her tim însan hev û eksê wê jî dirist e, wextê ku jin û zilam bê jî, wextê ku însan hevalê xwe bişkênê,

Yek ji wî îlmê got binasê gerek tu razî bê bi nesîbê xwe û ew qurebûna got dikê ji aliyê malê xwe ve, ji aliyê malbata xwe ve dibê ku rojekê tofane kirabê, lihîr kirabê malbata te zengîl bibê. Dibê ku tu xwe bi xweşikbûna xwe îftîxar bikî, xwe qure bikî, dibê ku carek mûmek ser laşê te bikevê ew spehiya te bişewitênê. Ji ber vê ye ke însan gerek her tim razî be bi nesîbê xwe, çavî wî na ne li der bê, însan gerek bizanibe çawa muşkila xwe, pirsgirêka xwe hil bike. Ji ber ku ne wilo bê jiyana wî li malê wê bê bê cehenema. Însan gerek bikaribê çawa di mala xwe de biheştê çêkê. Malê me hemî ne biheşt in. Lê destê mû te de ye û destê jina mû te de ye ku em li malê xwe bikine biheşt. Çima em malê xwe nekine biheşt? Çima em razî ne ku malê me cehneme bin? Çima em razî ne ku malê me agir bin? Çima em razî ne ku em nerehet bin li mal? Çima em razî ne ku em ji malê xwe baz din? Çima em nakin ku em hewl bidin ku em malê xwe bi rehetî derbas bikin? Ji pirsgirêka çavlevekirin. Dibê ku gelek cara du keçin yek şî dikê bi yekî feqîr yek bi yekî dolemend tê bibînê keça feqîr ne razî ye bi halê xwe. Xweha min mêrê wê na nizanim çi jêr anî. Mêrê wê na nuglîskek jêr anî. Mêrê wê na gerdenîk jêr anî. Îdul Îda hezkirinê derbas bû mêrê wê na gulek jêr anî. Dibê ku ew feqîr o nikaribe heta heqê gulekê bênê. Dibê însan razî be bi nesîbê xwe rastî. Ji pirsgirêka dûrbûna ji malê Gelek kes hena mixabin bîst û çar saeta şûl dikin kengî dirazin ez nizanim malbatê jîna we ji we dûr e. Gerek tu bizanibî jina te jî beşer e, însanek e mîna te. Demê ku tu hacetê wêna nerabî, tu bi wacîbatê wêna nerabî mecbûr e haceta xwe li derve bikî. Demê ku tu şiyar nebî, tu hemê xwe hemikî bikê pere û tu jiyana hevala xwe tu winda bikî, tu heqê wê, mafê wê ne tu winda bikî û tu wê îtîbar bikî mîna mîna kelpîçekî demê ku ji te re lazim bê tu bi kar bênê dijmin ji te re ne lazim bê tu wê bavêjî bizan bi hevala te mecbûr e karê xwe li derve bikî. Şîretemî herî mezin bîst û çar saeta şixul neke. Şeş saeta şuxul bike, heşt saeta şuxul bike, vegere nav zarokê xwe. Pîreka te muhtac e bi te re biaxivî. Pîreka te muhtac e ku tu li derdê wê guhdar bikî û tu jî muhtac î ku pîreka te guhdar bike li derdê te. Em hemû muhtac in. Demê ku hûn vî heqê hana, vî wacibê hana, vî mafê hana hûn ji nav xwe winda dikin, pîreka te mecbûr e roja ku şefeqetê, roja ku henanê, roja ku nazdariyê li cem ey kesî bibînê, jina te wê ji destê te baz dê. Çima? Ji ber ku tiştekî li cem yekî dibînê li cem te nîne. Ji pirsgirêka tedexula xesûa bav û dê û ew na ez di rastî dibînim ji ber ku pirsgirêkekî herî mezin e, ez wêna dihêlim heftiya werê. Taybetekî bernamekî taybet em jê re çêdikin bi navê Bûk û Xesûa. Ev bû Rastî li gor nerîna min hinek pirsgirêkê û esbabê pirsgirêkê ku di malbata de çêdibin, bi hêvî me ku em karî bû ez hinekî ji we re rûn bikim, bi hêvî me ku malbatê we xweş bin, jiyanê we hemû bi rehetî derbas bin, bi hêvî me ku ez û we her tim em karibin malê xwe em bikine bi heşt û em jiyanekî bi rehetî derbas bikin.